ברוך השם מען פאנגט אן די צווייטע וואך וואס מען גייט איבער שמועסן פון עצות וויאזוי צו מצליח זיין בעזר השם, און מען האט פאריגע וואך געשמועסט אז מען גייט אריין שיקן קוועסטשענס און די קוועסטשענס גייט מען אדרעסן, כ'וויל נאכאמאל דערמאנען קודם אז כדי אריין צו שיקן קוועסטשענס וואס מען זאל אדרעסן דא ביי די שיעור איז די בעסטע וועג אז מען שיקט א אימעיל צו ask, דאס איז ASK, עט חיים עקסטין דאט קאם, askatchimekstn דאט קאם אדער שיקן א טעקסט צו עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען. אויך קען מען לאזן א וואויסמעיל דארט עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען. א גרויסן שקויעך ווער ס'האט שוין אריינגעשיקט קוועשטענס וואס מ'גייט אביסל פון דעם היינט אדרעסן איך גלייב נישט אז מ'גייט אנקומען צו אלע דא אבער מיר טוהן די בעסטע וואס מ'קען בעזר השם צו אדרעסן ווי מער קוועשטענס. און ווי אויך האב איך געהאט זייער אסאך מענטשן וואס האבן מיך געבעטן, וואס האבן מיך געשיקט מעסעדזשעס און געשיקט אימעילס, אויב ס'איז דא א מעגליכקייט אז מ'זאל נישט פאוקוסן נאר אויף די קוועסטשענס, נאר מ'זאל אויך קאווערן געוויסע טאפיקס וואס איך פיל, בעיסד אויף מיין עקספיריענס פון מיטן מענטשן און פון זען וואס ס'טוט זיך ביי מענטשן, און פון קוועסטשענס וואס מ'פרעגט, אפשר איז דא זאכן וואס איך זע אז מענטשן קענען יוזן אסאך העלפ און נאלעדזש און עדווייס און אסיסטענס, סאו איך וועל טרייען אביסל צו פאוקוסן אויף דעם אויך פאר אפאר מינוט, און נאכדעם וועמען זיך בעזר השם אריינלייגן צו פארענטפערן אפאר פון די קוועשאנס כיד השם הטובה וויפיל מען וועט אנקומען בעזר השם. כ'האב געוואלט רעדן פון א נושא וואס איז זייער א פשוטע נושא באמת אבער עס איז דא מענטשן וואס כאפן עס נישט און דאס ווערט אנגערופן אויף ענגליש טיים וועליו אוו מאני טיים וועליו אוו מאני מיינט בעסיקלי אז ווען א מענטש מאכט א דעסיזשען פון א דאלער איז די דאלער דעסיזשען וואס די מאכסט היינט נישט א דעסיזשען וואס האט צו טוהן נאר מיט די אמאונט פון געלט היינט נאר ס'איז א זאך וואס האט צו טוהן מיט די לאנג טערם כ'וועל דיר געבן א משל לאמיר זאגן אז די קענסט דיך שפארן היינט טויזענט דאלער סאו לאמיר זאגן אז די ביסט א אינגערמאן פון דרייסיג יאר און די קענסט טוהן עפעס וואס אויב די טוסט עס אין פינף חדשים ארום גייט עס קאסטן טויזנט דאלער מער ווי אויב דו טוסט עס יעצט, אז דו דערמאנסט דיך גענוג פרי וועט עס קאסטן אביסל ווייניגער. נארמאל א מענטש טראכט, זאל איך ספענדן נאך א טויזנטער און געבן פאר מיך די ליבערטי פון נישט דארפן האבן די פרעשור פון דיעלן מיט דעם יעצט, אדער אפשר איך בין זייער פארנומען יעצט, איך האב צופיל אויפן קאפ, לאמיך מאכן די דעסיזשען פינף חדשים ארום. און אסאך מאל מאכט ער א דעסיזשען, יו נאו וואט, איך העל ענדערש ספענדן א טויזנטער מער און האבן אביסל מנוחה יעצט פון עס, איך וויל נישט מאכן יעצט די דעסיזשען. און באמת אז מ'טראכט אריין קומט דאס זייער אסאך מאל ווייל די מענטש כאפט נישט אז א טויזנט דאלערדיגע דעסיזשען יעצט איז נישט עכט נאר א טויזנט דאלערדיגע א טויזנט דאלערדיגע דעסיזשען נאר ס'איז א דעסיזשען וואס אויב די קוקסט למשל אז די ביסט דרייסיג יאר אלט און לאמיר זאגן אז די ווילסט קוקן אויף דיין ריטייערמענט און די גייסט ריטייערן ביי די זעכציג יאר מיינט דאס פון דרייסיג ביז זעכציג איז דרייסיג יאר און לאמיר זאגן אז איך דארף יעצט נישט ספענדן טויזנט דאלער וואס איך וואס איך וואלט ווען געדארפט ספענדן אויב איך דערמאן מיך צו שפעט וואלסט איך געקענט די געלט אוועקלייגן לאמיר זאגן איך וואלט עס געקענט אוועקלייגן איך וואלט געקענט מאכן פינף זעקס זיבן אכט פראצענט אויף עס וואטעווער די אמאונט איז מיינט דאס אז די פֿינף די טויזענט דאלער יעצט קען זיין אפשר פֿינף זעקס זיבן טויזענט דאלער ווען די קוקסט דרײַסיק יאר דאון די ראוד, סאו ס'קומט אויס אז די האסט נישט געצאלט נאר טויזענט דאלער מער נאר די האסט געצאלט פֿינף זעקס זיבן טויזענט דאלער מער וויטש איז א לאט אוו מאני אין זייער אסאך מענטשנ'ס לעבן אין ס'קען אסאך מאל מאכן די גאנצע פעקטער פון יא קענען ריטייערן צו נישט קענען ריטייערן קען זיין די פאר קליינע זאכן אין איך זעה עס זייער אסאך מאל ביי מענטשן זייער א אינטערעסאנטע זאך איך זעה אז מענטשן קומען אריין, איך קען נישט אוועק לייגן קיין געלט, איך קען נישט אוועק לייגן פאר חתונה מאכן, איך קען נישט אוועק לייגן פאר ריטייערן, איך קען נישט אוועק לייגן פאר קיין שום זאך, מיין בודזשעט איז מורא'דיג טייט. מען פאנגט אן צו קוקן אויף אפאר פעקטארס קען מען באמערקן זייער אסאך זאכן וואס דער מענטש טוט וואס ווען דער מענטש וואלט זיך דערמאנט אביסל פריער, וואלט ער נישט געדארפט אזויפיל ספענדן געלט. איך וועל דיר געבן א טיפיקל משל, ס'איז דא זייער אסאך מענטשן וואס איך האלט מיט יעדע איינציגע יאר, זיי פארן אויף לג בעומר אויף מירון. זיי פארן אויף לג בעומר אויף מירון יעדע יאר פאר די לעצטע צען יאר, און זיי ווייסן אז זיי גייען, יעצט האלט מען חודש חשוון, זיי ווייסן אז מסתם די יאר גייען זיי אויך פארן, אבער אייביג קויפן זיי די טיקעט א וואך פארדעם, אייביג קויפן זיי די טיקעט צוויי וואכן פארדעם, יעדער איינער א טאג פארדעם. געווענליך ווען דו קויפסט אזא טיקעט א וואך פארדעם אדער א טאג פארדעם צאלסטו איבער זייער אסאך געלט וואס דו וואלסט ווען נישט געדארפט באצאלן ווען דו דערמאנסט דיך גענוג פרי. קען זיין אז דו האסט נישט קיין געלט און דו ממש דו גייסט מיט די לעצטע נשמה נשמה אין די הענט און דו מאכסט די דיסיזשען פיין, אבער ווען דו מאכסט דיך אביסל א ראש און דו מאכסט דיך א דעדליין פון צוויי דריי חדשים פארדעם וויסנדיג אז דו גייסט עס מאוסט פראבעבלי טון, וואלסטו געקענט שפארן די געלט, און די געלט וואס דו וואלסט געקענט שפארן, וואלסטו נישט געמוזט בלייבן מיט דעם און אויספאטשקענען פאר עפעס אנדערש. אז דו האסט אביסל שכל, נעם די געלט וואס דו וואלסט עניוועי געספענדט, פאריאר האסטו געספענדט די געלט פאר די עירליין, נעם עס און לייג עס אוועק ערגעץ, לייג עס אין א פלאץ וואס עס וועט ווערן אוועקגעלייגט פאר א פיוטשער גאול, צו פאר חתונה מאכן, צו פאר ריטייערמענט, צו פאר וואטעווער ריזן ס'איז, זעלבע זאך ס'דא מענטשן וואס פארן אויף אומאן ראש השנה, ער קויפט יעדע יאר א טיקעט אויף אומאן ראש השנה, און אייביג מוז ער עס קויפן דריי טעג פאר ער פארט, פארוואס? קויף עס גענוג פרי, מאך זיכער אז דו אז דו אז דו צאלסט די ביליגסטע וואס דו קענסט, אפילו איך ווייס אז ס'איז שווער, אבער די שוועריקייט גייט נישט אוועק, זעסט דאך אז דו מוטשעסט דיך פונקט אזוי אפאר טעג פארדעם, מוטשע דיך אפ צוויי חדשים פארדעם, און זע די איבעריגע געלט נעם און לייג עס אוועק פאר דיר, לייג עס אויף עפעס א פלאץ וואו ס'וועט דיך קענען העלפן. כ'וועל דיר געבן אפאר משלים, וויקעישאנס, וויפיל מענטשן גייען וויקעישאן פון היינט אויף מארגן? ער מאכט אפ ער גייט וויקעישאן, ווען דו גייסט וויקעישאן פון היינט אויף מארגן על פי רוב גייט דיך עס קאסטן מער געלט ווי ווען דו קענסט מאכן א פלאן, מאך א פלאן, ווי איז די ביליגסטע פלאץ וואס איך קען גיין? ווען איז די ביליגסטע פלאץ וואס איך קען קויפן די טיקעטס? ווען איז די ביליגסטע פלאץ וואס איך קען בוקן מיינע האטעלס? און נעם די איבריגע געלט וואס דו שפארסט דיך און אויב לייגסטו אוועק די איבריגע געלט דעמאלטס קענסטו עס אוועקלייגן אויף א פלאץ וואס דאס אליינס זאל דיך העלפן ביים חתונה מאכן די קינדער. קענסט חתונה מאכן די קינדער דורך די וויקעישאנס וואס דו פלענסט צייטליך, אנשטאטס פון טון אלעס די זעלבע מינוט. וויפיל מענטשן צאלן אינטערעסט אויף קרעדיט קארדס? פרעגט א, איך פרעג א אינגערמאן, דו ווייסט איך זעה דו צאלסט פֿינף הונדערט דאלער א חודש פאר אינטערעסט אויף קרעדיט קארדס? משוגעת, ס'איז פֿינף הונדערט דאלער א חודש! וואס וואלט ווען די פֿינף הונדערט דאלער א חודש געקענט אויסקומען ווען די וואלסט עס ווען נישט געדארפט צאלן אויף קרעדיט קארדס. יעדער איינער, אונז רעד מיר פון אינטרעסט, מען צאלט אינטרעסט, גראבע ריבית ווי די תורה רופט עס אן, נשך, ס'בייסט, ס'עסט אויף א מענטש, יעדער איינער האט א שייכות מיט אינטרעסט אין די יונייטעד סטעיטס עט ליעסט, איינער באקומט אינטרעסט און איינער צאלט אינטרעסט, די די טשעלענדזש איז וויאזוי קען איך מיך לייגן אויף א זייט אז איך זאל באקומען אינטרעסט, אבער א קאפאנע וואס אונז רעד מיר יעצט איז אז א מענטש דארף אנהייבן צו קוקן יעדע דאלער וואס דו שפארסט דיך, יעדע טויזנט דאלער וואס דו שפארסט דיך, יעדע הונדערט דאלער וואס דו שפארסט דיך, טראכט א וועג וויאזוי דו קענסט נעמען דאס און אוועקלייגן פאר דיר אז דאס זאל דיך העלפן דאון די ראוד, דאס זאל דיך העלפן אין די פיוטשער. איך ווייס א איד וואס ער פלאגט זיך, ער האט נישט קיין ברייט פרנסה, ער פלאגט זיך זייער שטארק, און ער זייער אסאך מאל ווען ער דארף אנקומען צו פלעצער גייט ער אויף פלעצער וואס רוב מענטשן וואלטן אין זיין פאל גענומען א טעקסי, ער נעמט נישט די טעקסי, אבער וואס ער טוט איז, ער זאגט קוק אן, רוב מענטשן וואלטן דאך יעצט געצאלט זיבן אכט ניין צען דאלער פאר א טעקסי, וואס איך שפאר מיך, נעמט ער די צענער און ער לייגט עס אוועק, און אזוי האט ער אנגעפיילט געלט פאר זייער אסאך זאכן וואס ער האט געדארפט האבן, צו איינמאל ביי חתונה מאכן, צו פאר אנדערע זאכן וואס ער האט זיך געקענט ערלויבן נאר פון די אלע, פון זיין קאנטשעס אויף די זאך, דאס איז א וויכטיגע זאך וואס ווען א מענטש פאנגט זיך אן צו כאפן, ווען א מענטש פאנגט זיך אן צו כאפן די קליינע דיטעילס אין די לעבן, קוקסט איבער דיין בודזשעט, קוק איבער דיינע קרעדיט קארד סטעיטמענטס, קוק איבער דיינע בענק סטעיטמענטס, פאנג אן צו זען זאכן, טרענדס וואס דו זעסט דארט, זאכן וואס דו וואלסט ווען געקענט שפארן דיך געלט, וואלסט ווען געקענט סעיוון אביסל געלט אויב דו וואלסט עס ווען געטון גענוג פרי, און ווען דו פאנגסט עס אן צו כאפן, לייג צו א אקאונט, מאך דיר א אקאונט, איך רוף עס א וועלט קאארדינעישאן אקאונט, וואס דו קאארדינעיטסט זיך דארט לייגסטו אוועק געלט, נישט אין א פלאץ וואס ס'גייט. ס'ווערט צאמגעמישט מיט אלע אנדערע געלטער, ס'איז א פלאץ וואס דו ווייסט אז דו פאוקעסט יענע געלט נאר פאר לאנג טערם, נאר פאר די פיוטשער, נאר פאר גאולס, פאר אן לאנג טערם גאולס וואס דו האסט, און אז דו טוסט עס אויף אזא וועג, וועסטו בעזר השם קענען זייער אסאך זאכן אנקומען, אן דעם וואס ס'זאל דיך אפילו קאסטן ווייניגער, מער געלט, פשוט דורכ'ן זיין קאנטשעס. צו טון אזא זאך פעלט זיך אויס א שטארקע ישוב הדעת, ס'איז נישט קיין גרינגע זאך עס צו טון, איבערהויפט ווען דו האסט א טייט באדזשעט, איבערהויפט ווען דו לעבסט אין א סטרעסד לעבן, דו לעבסט אין א לעבן וואס איז זייער שווער, יעדע פעני מאכט אויס, און דא דארפסטו קומען נעמען א דאלער און אוועקלייגן ווען עכט דארף איך יעצט האבן די דאלער. סא איז א וויכטיגע זאך אז דו זאלסט דיך אביסל אבער כאפן אז די דאלער וואלסטו ווען נישט געהאט עניוועי, וואלסט עס עניוועי נישט געהאט ביקאוז וואלסט עס ווען אוועק וואלסט עס ווען אוועקגעווארפן צו פאר די עירליין צו פאר די אינטרעסט צו פאר די אנדערע זאכן, ממילא אז דו וואלסט עס ווען אוועקגעווארפן לייג עס ווארף עס ווייטער אוועק, נו וואס דען, די איינציגסטע חילוק איז ווארף עס אוועק פאר דיר, און אויף אזא פאל וועסטו בעזר השם זייער אסאך זאכן קענען אנקומען. וועל איך אריינגיין יעצט אין אביסל פון די קוועשאנס וואס מענטשן האבן אריינגעשיקט, וואס מענטשן האבן געפרעגט, איך וויל קודם מאכן א הקדמה, זייער אסאך מענטשן האבן אריינגעשיקט א אימעיל און געלאזט א מעסעדזש און זיי האבן געבעטן זייער שטארק זיי ווילן נישט איך זאל דערמאנען זייער נאמען, איך וויל בארואיגן יעדן איינעם, ווען מען שיקט אריין א מעסעדזש דארף מען נישט יעדעס מאל אימעילן אדער לאזן א מעסעדזש איך זאל נישט דערמאנען קיין נאמען, איך גיי סייווי נישט דערמאנען קיינעמס נאמען, אנלעס זיי בעטן מיך ספעסיפיקלי דערמאן יא מיין נאמען, וואלט איך עס אויכעט געקאלט און געוועריפייד, פליז, דו ווילסט טאקע זיכער איך זאל דערמאנען דיין נאמען, איך גיי נישט דערמאנען קיינעמס נאמען אדערווייז עניוועי. סאו איך וויל אריינגיין אין אפאר עריעס און אפאר קוועסטשענס וואס איך האב געפילט די קוועסטשענס איז געווען מער קאמאן וואס אפאר אירע האבן געפרעגט די זעלבע זאך, און ס'איז אויך געווען זאכן וואס איך זעה זייער אסאך צווישן מענטשן קלייענטס, מענטשן וואס איך מיעט, מענטשן וואס איך טרעף, און איך זעה זייער אסאך אזעלכע מינע שאלות, איך גיי אויך נישט ווען איך ליין פאר די קוועסטשן אייביג איבערזאגן אלע קאמפלימענטס וואס יעדער איינער מענטשענט אויף די שיעור, וואס זיי האבן זייער הנאה, זיי פיהלן ס'העלפט זיי זייער גוט, איך אפרישיעט יעדן גוט ווארט וואס איך הער, און א גרויסן שקויעך פאר יעדן איינעם, איך וויל אבער צוגיין די עיקר צו די נקודות וואס די מענטשן פרעגן, און לאמיר טרייען צו אדרעסן עז מעני קוועסטשענס עז פאסיבל בעזר השם. איך גיי אנהייבן מיט די ערשטע קוועשאן. א מענטש פרעגט אזוי, וואס זאל איך טון מיט דרייסיג טויזענט דאלער ס'זאל נישט פארוואסערט ווערן אין גארבידזש? סאו אויב פארשטיי איך גוט פון דעם וואס ער פרעגט די קוועשאן, זייער אסאך מאל א מענטש, דער אייבערשטער העלפט אים, ער האט זיך געסעיווט געלט אדער ס'איז אים אריינגעקומען געלט אויף אמאל, און און ער דערזעהט זיך מיט א געוויסע אמאונט פון געלט און ער האט נישט קיין קלארע פלאן וואס ער גייט טון מיט די געלט, און ער וויל וויסן וואס ער קען טון ווייל געווענליך אויב האט מען נישט קיין קלארע פלאן וואס צו טון מיט די געלט גייט די געלט גיין אין גארבידזש זייער אסאך מאל זאג איך א גוטע משל אויף דעם פון וואסער אז דו טראכסט אריין פון וואסער וואסער איז א ברכה פאר א הויז אויב ס'קומט אריין וואסער אין א הויז איז עס א ברכה מ'קען נוצן א ביסקיסע מ'קען זיך וואשן די הענט מ'קען וואשן די וועש מ'קען וואשן די דישעס עס איז ממש א ברכה אן וואסער איז א הויז נישט קיין הויז קענסט גארנישט טון וואס קענסטו טון אין די הויז אן קיין וואסער קענסטו גארנישט טון. אבער שטעל דיך פאר אז ס'קומט אריין וואסער פון א הויז אין א הויז און ס'האט נישט קיין קלארע דיירעקשאן, ס'האט נישט קיין פייפס, ס'האט נישט קיין טשענעלס, ס'האט נישט קיין געהעריגע פלאמבינג ווי די וואסער זאל גיין, וואס גייט געשען? אין נאו טיים גייט גארנישט זיין פון די הויז, די הויז גייט ווערן דיסטרויד, רחמנא לצלן, ס'איז די ערגסטע זאך פאר א הויז אויב ס'קומט אריין וואסער אין א הויז אן דעם וואס ס'איז דא קלארע דיירעקשאנס, א קלארע טשענעל ווי די וואסער זאל גיין. פון די אנדערע זייט אבער טאמער לייגסטו אריין גוטע פייפס, א גוטע טשענעל, א גוטע דיירעקשאן ווי די וואסער זאל גיין, דעמאלטס גייט זיין א ברכה פאר די הויז, ס'וועט זיין א מחיה. עקזעקט סעים טינג איז מיט געלט. ווען א מענטש באקומט געלט, א מענטש האט געלט, און אויב האט ער נישט קיין קלארע דיירעקשאן פאר די געלט, ער האט נישט קיין שום פלאן ווי די געלט זאל גיין, ער ווייסט נישט קלאר פון פאראויס, דאס גייט צו קויפן א הויז, איך ווארט אז ס'זאל ווערן אזוי פון אזויפיל ביז ס'איז, כ'וויל זיין רעדי פאר דעם, כ'וויל מאכן די און די אינוועסטמענט, וכדומה כדומה, על פי רוב, גייט די געלט ווערן פארוואסערט און ס'גייט גארנישט זיין פון דעם. ממילא פרעגט די אמענד, וואס קען איך טון מיט די דרייסיג טויזנט דאלער ס'זאל נישט פארוואסערט ווערן און גיין אין גארביטש? כ'וויל מאכן א הקדמה, ווען איך ענטפער אזעלכע מינע קשיות איז קיינמאל נישט עכט, קען איך קיינמאל נישט עכט ענטפערן די תירוץ פאר איך קען די גאנצע סיטואשען פון די מענטש. כ'דארף וויסן מער וואס ס'טוט זיך מיט אים, כ'דארף וויסן מער בעקגראונד, כ'דארף וויסן מער זיינע גאולס, דארף וויסן מער פון ווי ער קומט, איך דארף וויסן מער די גאנצע סיטואשען כדי איך זאל קענען ענטפערן, אבער אין דזשענערל וויל איך נאר דאס מאכן זיכער אז א מענטש ווייסט, ווילאנג דו האסט נישט קיין קלארע פלאן וואס צו טון מיט קיין געלט, איז איינס פון די וויכטיגסטע זאכן וואס דו קענסט טון, וואס ס'קען דיך ממש סעיוון, ס'קען דיך ממש ראטעווען אז דו זאלסט גארנישט טון, מיענינג, דו האסט דרייסיג טויזענט דאלער און דו האסט נאכנישט קיין קלארע חשבון וואס צו טוהן, זייער אסאך מאל איז דא מענטשן וואס די עצם פאקט אז ער האט געלט און ער האט נישט קיין קלארע פלאן וואס צו טוהן מיט די געלט גייט אים מאכן טוהן נישט קיין איבערגעטראכטע אויסגערעכנטע דעסיזשענס. סאו עס איז זייער א וויכטיגע זאך, נעם די ערשטע זאך די געלט און לאק עס אריין אויף א פלאץ זאלסט עס נישט קענען טאטשן, קיינער זאל דיך נישט קענען קומען אנטראגן קיין אינוועסטמענטס, קיינער זאל דיך נישט קענען קומען אנטראגן קיין פאליסיס, מען וועט דיך גארנישט קענען אנטראגן ווי לאנג דו האסט א קלארע פלאן וואס דו ווילסט, און ווען דו ווייסט וואס דו ווילסט, צו ס'גייט זיין א שארט טערם זאך אז דו גייסט דארפן קויפן א הויז, צו ס'גייט זיין א לאנג טערם זאך ווילסט עס אינוועסטן כדי ס'זאל דיך ברענגען עפעס רווחים, דעמאלטס ביסטו רעדי צו נעמען די געלט וואס דו האסט און טון און טון די ריכטיגע זאך מיט עס, אבער ביז דעמאלטס איז די וויכטיגסטע זאך און די מאסט די סמארטעסט טינג וואס דו קענסט טון אז דו זאלסט עס אז דו זאלסט גארנישט טון. די זעלבע זאך זע איך זייער אסאך מאל ווען א מענטש וואס קומט אים א גרויסע אמאונט פון געלט, למשל איך האב מיטגעהאלטן מיט א קלייענט א שטיקל צייט צוריק וואס האט געווינען א גרויסע לאוסוט, די מענטש איז געווען אינוואלווד אין עפעס א עקסידענט אהער אהין, בקיצור די מענטש האט זיך דערזעהן מיט אפאר מיליאן דאלער, נאכדעם וואס איז דורכגעגאנגען זייער אסאך יארן וואס די מענטש האט נישט געהאט קיין פרי טובה לנשמה, ער האט זיך געמוטשעט פאר ברויט אינדערהיים, פלוצלינג דערזעהט ער זיך מיט אפאר מיליאן דאלער. אונז האבן אויך געהאט די זעלבע קאנווערסעישאן, וואס לוינט זיך צו טון דעמאלטס? ביפאר יו נאו איט, די נייעס אז דער מענטש האט באקומען אפאר מיליאן דאלער איז געגאנגען פאבליק, יעדער איינער האט געוואוסט פון עס, און ביפאר יו נאו איט איז געווען פול מיט אדווייזערס, פול מיט מענטשן, פול מיט סעילס פיפל, יעדער איז געקומען מיט עפעס א איידיע וואס ער האט געהאלטן אז דאס איז די בעסטע זאך וואס דו קענסט טון מיט דיין געלט, און דער מענטש האט נישט געהאט קיין עקספיריענס, ער האט נישט געהאט קיין נאלעדזש, ער האט גארנישט געוואוסט, ער קומט מיך פרעגן, חיים וואס האלטסטו ס'מאכט סענס צו טון? ער איז געווען זייער עקסייטעד, ער הערט אזעלכע גוטע איידיעס, אפשר מאכט מיר סענס עפעס צו טון. האבן געשמועסט די זעלבע זאך דעמאלטס, איך האב אים געזאגט, רבי איד איך וויל דיר איין זאך זאגן, דו ביסט נישט רעדי צו מאכן יעצט דעסיזשענס, עני דעסיזשען וואס דו גייסט יעצט מאכן גייט זיין א עמאשענעל דעסיזשען, ס'גייט נישט זיין קיין קלוגע דעסיזשען, דו גייסט אנמעסן זייער גרינג, דו גייסט ווערן עקסייטעד פון עפעס, און דו וועסט עס טון אן דעם וואס דו זאלסט מאכן זיכער אז דאס שטימט מיט דיין ביג פיקטשער, ס'שטימט מיט דיינע גאולס, די ערשטע זאך וואלט איך דיך עדווייזט, פאר די ערשטע יאר, שפאר איין דיין געלט אויף א פלאץ וואס דו זאלסט, דו אליינס וועסט עס אפילו נישט קענען נוצן, מאך זיכער אז ס'איז דא נאך צוויי מענטשן אויף די אקאונט וואס כדי דו זאלסט עס נוצן, זאלסטו דארפן די רשות פון די צוויי, וכדומה וכדומה. דער מענטש האט עס געטון. דער מענטש האט באקומען אזא ישוב הדעת אין די יאר, אזא חוות הדעת, אזא אנדערסטענדינג, ער האט געהערט ווייטער פון מענטשן זאכן, ווייל ער האט פאר יעדן איינעם געזאגט, פאר א יאר גיי איך גארנישט טון, ממילא האט ער געקענט רואיגערהייט אן קיין אן קיין אימפאלסיוו דעסיזשענס, אן קיין עמאושענס, אן קיין געפילן פון די גאנצע זאך, האט ער געקענט אנהייבן צו טראכטן, וואט מעיק סענס פאר מי טו דא, ענד וואט דאזענט מעיק סענס פאר מי טו דא, און נאך א יאר איז דער מענטש געווען א אנדערע מענטש, אונז האלט מיר יעצט בערך זעקס זיבן יאר נאכדעם, און ברוך השם דער מענטש איז זייער שיין מצליח, און ס'איז הונדערט פראצענט קלאר אז ווען דער מענטש וואלט נישט געהאט די יאר אריין געלאקט אן דעם וואס ער האט געמאכט עני דעסיזשענס אין יענע יאר וואלט ער נישט אנגעקומען יעצט צו ווי ער איז אנגעקומען יעצט, און די זעלבע זאך גייט פאר דעם אינגערמאן, דרייסיג טויזענט דאלער איז טאקע נישט קיין פאר מיליאן דאלער אבער פאר דיר איז דרייסיג טויזענט דאלער דיין לעבן, ס'איז געלט וואס די האסט דאך אדער געשפארט פון דיין לעבן אדער די האסט עס באקומען פון ערגעץ און זייער זייער שנעל קען עס ווערן אויסגעפאטשקעט, די ערשטע זאך וואס איך קען דיך זאגן זאלסט טון איז, זע אז די געלט זאל זיין אריינגעלאקט ערגעץ טו גארנישט מיט עס ווילאנג דו האסט נישט קיין קלארע פיקטשער וואס דו ווילסט טון און אז פעלט אויס קען מען רעדן מער אויף ליין אבער על כפנים אין דזשענערל איז דאס די בעסטע אדווייס וואס איך פיל איך קען דיר געבן. לאמיר גיין צו די נעקסטע קוועשטן און ס'איז אויך א קוועשטן וואס כ'האב עס געהערט פון זייער אסאך מענטשן למחצה ושליש ורביע אין די עריע פון די פון די קוועשטענער סאו וויל איך עס אדרעסן די מענטש פרעגט אזוי וויאזוי רעכן איך אויס א בודזשעט דהיינו, וויאזוי ווייס איך וויפיל איך מעג ספענדן? וויאזוי ווייס איך וויפיל מיינע הוצאות זענען? און וויאזוי ווייס איך וואס איז וויכטיג צו האבן? סאו, די מענטש וויל מאכן א בודזשעט, ער וויל לעבן ריספאנסיבל, ער וויל לעבן אויסגערעכנט, און ער וויל מאכן זיכער ער טוט די ריכטיגע זאך, און ער וויל וויסן וויאזוי טו איך עס, און וויאזוי מאך איך זיכער איך פאטשקע נישט קיין געלט פאר זאכן וואס איך דארף נישט האבן, נאר וואס איז עכט וויכטיג, וויאזוי מאך איך זיכער אז איך ווייס וואס מיינע הוצאות זענען און איך קען בעלענסן מיינע הכנסות וכדומה כדומה, זאכן וואס מענטשן ווילן זייער אסאך וויסן. און איך וועל דיר זאגן דא א אינטערעסאנטע זאך, איך האב די קאנווערסעישאנס מיט מענטשן אלל די טיים און איך זע, איך האב בערך אין די לעצטע צוואַנציק יאר געמאכט מסתם פאר הונדערטער מענטשן פרובירט איבערצוגיין בודזשעטס מיט זיי, איך האב מיך איבערצייגט א אינטערעסאנטע זאך, רוב בודזשעטס וואס מענטשן מאכן גייט דורך זעקס זיבן אכט חדשים און ס'איז נישט דא קיין זכר פון עס, איבערהויפט אויב רעדט מען פון א מטופל בבנים, א שטוב מיט קינדער, א מענטש האט זייער אסאך עקספענסעס, צווישן שכר לימוד, מארגעדזש, רענט, גראסערי, בוטשער, פיש, קליידונג, א מענטש האט זייער אסאך עקספענסעס, אויב דארף מען פרייוועט טוטורינג, ביפאר יו נאו איט גייט דורך אפאר חדשים און ס'איז נישט דא קיין זכר פון דעם בודזשעט, סאו וואס טוט מען? דער מענטש שפענדט געלט, צייט, כח, מח, כדי צו ערלעדיגן זיין בודזשעט. וואס קען מען טון אז ס'זאל זיין א בודזשעט וואס ס'ארבעט? איז דא איין זאך וואס איך האב געזען וואס ניין די ניין פערסענט מענטשן וואס האבן דאס געטון האט עס געארבעט, און ס'האט געארבעט פאר יארן לאנג, איך טו דאס שוין מיט מענטשן מסתם פאר פאר פייוו סיקס יערס, און איך האב געזען זייער אסאך סעמפלס פון מענטשן אלע מיני סיטועשאנס, וואס האט געארבעט וואנדערפולי, זאכן וואס כ'האב מיך נישט גערישט אז עס גייט ארבעטן ווייל די מענטשן האבן זייער אסאך מאל געטרייט אנדערע וועגן וואס האט נישט געארבעט, דא האט עס יא געארבעט און דאס איז א זאך וואס ס'ווערט אנגערופן ריווערס בודזשעטינג, בעיסיקלי ריווערס בודזשעטינג מיינט אז איך מאך די בודזשעט אויף די פארקערטע וועג, נארמאל א בודזשעט הייסט וואס? אז איך רעכן אויס אלע מיינע הוצאות, איך רעכן אויס מיין הכנסה, איך רעכן אויס וויפיל געלט איך דארף האבן פאר דעם, וויפיל געלט איך דארף האבן פאר יענץ, מ'שרייבט אלעס אפ אדער מ'לייגט עס אריין אין עקסעל, אדער אין א סאפטוועיר וואטעווער סאיז, און נאכדעם קום איך ארויף מיט דעם בעסיקלי וויפיל געלט בלייבט מיך איבער צו פארעקלייגן, אדער צו איך ספענד צו סאך געלט, איך דארף אראפנעמען געלט, וכדומה וכדומה. ריווערס באדזשעטינג ארבעט פונקט פארקערט, ריווערס באדזשעטינג ארבעט, איך ווייס אז איך וויל אוועקלייגן געלט פאר חתונה מאכן, פאר ריטייערמענט, וואטעווער סאיז, און איך ווייס אז איך קום מיך נישט דורך, אדער איך ווייס, איך האב נישט קיין אנונג וויפיל איך קען אוועקלייגן, סאו וואס איך טוה איז איך עפען אויף א אקאונט אדער א באנק אקאונט אדער עפעס א אנדערע אקאונט א אקאונט וואס איז נישט אויסגעמישט מיט אלע מיינע עקספענסעס ס'איז נישט אויסגעמישט מיט די גאנצע הו הא פון מיין לעבן און איך פאנג אן דארטן אוועקצולייגן געלט יעדע וואך אדער יעדע חודש און לאמיר זאגן איך פארדין יעדע חודש באקום איך א פעיראל פון כך וכך אדער ס'איז א ביזנעס אונער ער נעמט ארויס אזויפיל און אזויפיל געלט פון די ביזנעס פאנג אן ארויסצונעמען צען פראצענט צו פינף צו צו פופצן פראצענט צוואנציג פראצענט מער און די געלט פאר די ספענדסט אין עני פלעיס געלט לייג דארטן אוועק די געלט. וואס ס'גייט געשען איז, דו פאנגסט אן אוועקצולייגן דארטן די געלט, און אלע געלט וואס ס'בלייבט דיר איבער, פון דעם פאנגסטו אן צו לעבן. גייסט דיך מצמצם זיין צו לעבן פון די געלט וואס ס'בלייבט איבער. סוף חודש, אדער סוף פון אפאר חדשים גייט געשען איינס פון צוויי זאכן. אדער גייסטו זען, יא, ברוך השם, כ'האב געקאווערט אלע מיינע עקספענסעס, און אין די זעלבע צייט האב איך געקענט אוועקלייגן געלט דארט און דארט. דאס איז איין אפשן. די אנדערע אפשן וואס ס'גייט געשען איז, סוף חודש ביסט געטשאוקט די קענסט נישט גיין ווייטער ביסט ביסט איבערן קאפ די צאלסט נישט דיינע בילס די האסט נישט גענוג געלט צו קאווערן אלע דיינע עקספענסעס און און און און די חילוק ווען די וואלסט ווען נישט אוועק געלייגט די געלט וואלסטו יא געהאט די געלט אויב איז דאס די פאל לייגסטו אוועק נעקסטע חודש אביסל ווייניגער און קוק צו נעקסטע חודש קענסט דיך יא דורך קומען און אויב איז עס די פאל אז די זעהסט ניין איך קאווער מיך ברייט סאיז א מחיה איך האב נישט קיין שום אישו נישט אלעס גייט מיר א מחיה סך הכול איר קענט אוועק לייגן סך הכול איר קענט קאווערן אלע מיינע עקספענסעס איז א סימן אז מאוסט פראבעבלי לייגסטו אוועק צו ווייניג געלט. אין אזא פאל וואס דו דארפסט טון? פשוט אינקריס עס אביסל. און ווען דו טוסט עס אויף די וועג וואס עס גייט געשען איז, על פי רוב, גייסטו אנקומען צו די נומבער וואס ווען דו לייגסט אוועק די נומבער קענסטו נאך אלץ לעבן און אין די זעלבע צייט האבן אוועקגעלייגט די געלט. און ווען דו ווילסט וויסן וויאזוי אנצופאנגען איז קען מען איבערגיין א קאלקולעישאן, מען קען קוקן בדרך הטבע נארמאל וויפיל געלט דארף איך האבן צו חתונה מאכן מיינע קינדער, וויפיל געלט ריש איך מיך, כ'מיין דארף איך האבן נארמאל אין ריטייערמענט, וויפיל געלט דארף איך האבן פאר אנדערע שמחות, פאר אנדערע זאכן וואס איך וויל אוועקלייגן, כ'וויל קויפן א הויז, וכדומה וכדומה, פאר יעדעס קענסטו אנהייבן צו ריווערס ענדזשענירן די גאנצע זאך, וויפיל געלט מוז איך אוועקלייגן, ווי גיי איך עס אוועקלייגן? וויפיל קען איך ערווארטן אז ס'זאל וואקסן דארט? און נאכדעם קענסטו אנהייבן צו זען וויפיל די באדעם ליין וואס דו דארפסט אוועקלייגן וואס דו קענסט פרובירן צו מאכן די ריווערס בודזשעט אויף די וועג. די וואס איך האב ענק דא געזאגט יעצט איז זייער זייער סימפל, יעדער קען עס טון, מען דארף נישט זיין קיין גרויסע חכם עס צו טון, ס'איז זייער סימפל, און די מעדזשיק איז אבער אז דאס ארבעט. אלע אנדערע בודזשעטינג איז דארף מען זייער אסאך רחמי שמים אז דאס זאל באמת קענען ארבעטן, און ס'דא מענטשן פאר וועם ס'קען ארבעטן, ס'דא מענטשן וואס זענען זייער פונקטליך, און זיי זייער אויסגערעכנט, און זיי לייגן א עקסעל שיעט מיט זייערע עקספענסעס פון דא פון דארט, אויב נעמט ער א פראפעשענעל וואס זאל אים העלפן, איז דא זייער אסאך מענטשן וואס ס'וועט ארבעטן פאר זיי, אבער רוב מענטשן איז דאס די וועג, איבערהויפט ביי היימישע אידן מיט אסאך הוצאות, גרויסע משפחות, איז דאס א וועג וואס כ'האב געזען אז ס'ארבעט זייער גוט, אויב א מענטש איז א ביזנעס אונער איז עס די גרינגסטע וועג צו טון ווייל ער קען אליין אפמאכן וויפיל ער נעמט ארויס, מאך זיכער אז דו נעמסט ארויס אביסל מער געלט, נעם ארויס אזויפיל געלט אז דו זאלסט דיך קענען בודזשעטן אז דו זאלסט קענען בודזשעטן. און אריינרעכענען אין דיין בודזשעט אויכעט א הוצאה פאר סעיווינגס, און אויף אזא וועג בעזר השם וועסטו אנקומען זייער ווייט. נאך איין קוועשטען וואס איך וויל אדרעסן דא, וואס איז אויכעט געווען אפאר אידן וואס האבן געפרעגט א סימילער קוועשטען צו דעם, און און און און לאמיר זען ווי לאנג וויפיל צייט מ'האט נאך צו אדרעסן די קוועשטען. סאו די מענטש פרעגט אזוי, וויאזוי קען איך דזשענערעיטן א אינקאם אן נוצן מיינע צען פינגערס? א גרויסן שקויעך, הצלחה. סאו איז אזוי, דער מענטש וויל דזשענערעיטן א אינקאם, און באמת ווער וויל נישט האבן א פאזישן, זיין אין א פאזישן פון קענען מאכן גענוג פרנסה פון זאכן וואס ס'קומט אריין אליין אן די אייגענע ארבעט, און נאכדעם האסטו די אפשן אז דו ווילסט ארבעטן קענסטו ארבעטן, אויב דו ווילסט לערנען קענסטו לערנען, קענסט טון וואס דו ווילסט. איז די די די די די סימפלעסט וועג איז, ס'איז דא זייער אסאך וועגן עס צו טון, ס'איז דא ריעל עסטעיט, ס'איז דא ביזנעס, ס'איז דא ס'איז דא. דיווידענד פעיאינג סטאקס, דא זייער אסאך זאכן וואס א מענטש קען טון, און איך גיי פארשטייט זיך נישט געבן קיין שום אדווייס פאר קיינעם וואס צו טון פאר איך זעה די גאנצע פיקטשער און פאר איך זעה וואס ס'טוט זיך אין די מענטש'ס סיטועשאן, אבער על כפנים מענטשן מיינען, מענטשן וואס טוען עס נישט, מיינען אז ס'איז סאך מער קאמפליקעיטעד ווי ס'איז, ס'דא זאכן וואס יעדע מענטש קען צוקומען צו עס אויב ווייסט מען אביסל עדיוקעישאן, ריעל עסטעיט איז א זאך וואס דו קענסט טון אן קיין געלט אפילו, פלען פון אביסל פון אביסל זיך עדזשוקעיטן, פארשטיין וויאזוי קרעדיט ארבעט, פארשטיין וויאזוי מארגעדזשעס ארבעט, פארשטיין וויאזוי קויפן הייזער ארבעט, די סימפלעסט וועג וואס זייער אסאך מענטשן טוען, און איך בין זיכער אז כמעט יעדער איינער קען מענטשן וואס זענען זייער שיין מצליח, די די די איינרעדעניש פון זייער אסאך מענטשן איז אבער אז כדי צו מצליח זיין אין דעם מוז מען אבער גיין און מוז מען האבן זייער אסאך געלט אנצופאנגען, און דאס איז נישט אמת, מען דארף נישט האבן זייער אסאך געלט אנצופאנגען, מען דארף פשוט האלטן דערביי, מען דארף אפמאכן איך וויל, און אז דו מאכסט אפ אז דו ווילסט און דו גייסט טון אלעס וואס איז ריקווייערט אנצוקומען דארט וואו דו ווילסט, וועסטו בעזר השם קענען אנקומען. ס'איז זייער שווער, איבערהויפט ווען דו פאנגסט אן צו טון א זאך וואס דו קענסט נישט. קרעדיט דארפסטו גוט פארשטיין, בענקס וויאזוי זיי ארבעטן דארפסטו גוט פארשטיין, פראפערטיס, פראפערטיס אין דיין געגנט, פראפערטיס אין אנדערע געגנט, וואס מיינט רענטל אינקאם, וויאזוי דיעלט מען מיט טענענטס, וויאזוי דיעלט מען מיט בראוקערס, וויאזוי דיעלט מען מיט מענטשן, די אלע זאכן איז טעקניקעל סקילס וואס א מענטש קען וואס א מענטש קען זיך אויסלערנען. איר אויב איז דאס באמת א זאך וואס דו ווילסט אנקומען אדער דו ווילסט דזשענערעיטן אינקאם אן ארבעטן מיט דיינע צען פינגערס וואס דאס ווערט אנגערופן אויף ענגליש פעסיוו אינקאם איז עס א זאך וואס דו קענסט צוקומען דו דארפסט פשוט אפמאכן אז דאס ווילסטו און די בעסטע זאך וואלט ווען געווען אויב קענסטו טראכטן צו א משפחה צו א חבר צו איינעם אין דיין בית מדרש א נאנטע מענטש וואס דו פילסט אז דער מענטש עט זיין גרייט דיך צו העלפן טראכט אריין וויאזוי קענסטו אפראוטשן אזא מענטש און דו קענסט אים פרעגן, זאג מיר, איך וואלט זייער געוואלט אנקומען צו אזא זאך, איך האב עס אמאל געמענטשענט דא אויף קול מבשר און איך האב צוריק געהערט זייער שטארקע פידבעק פון דעם, יעדער איינער, דער אייבערשטער אנפירט א מענטש דארף צוקומען צוקומען צו א צווייטע מענטש, וועט ער האבן א גאנצע ליסטע מיט מענטשן פון וועם ער גייט צו צו וועם ער גייט גיין, ער וועט גיין צו זיין שוואגער, ער וועט גיין צו זיין בעסטע חבר, צו זיין טאטע'ס בעסטע חבר, און וועט אים בעטן טו מיר א טובה העלף מיר. ס'איז זייער, ס'איז גרויסע בזיונות דאס, און דאס דארפסטו שוין קומען צו יענעם טו מיר א טובה העלף מיר און געב מיר צדקה. ס'איז סאך גרינגער ווען דו ביסט פראאקטיוו, דו פאנגסט אן צו טראכטן פונקט פארקערט, וויאזוי קען איך גיין צו מיין נאנטע חבר, צו מיין נאנטע שוואגער, צו מיין טאטע'ס חבר און אים זאגן, קוק אן, איך מוטשע מיך ארום, איך וויל זייער שטארק מצליח זיין, איך וויל אנהייבן צו אינוועסטן געלט, איך וויל אנהייבן צו דזשענערעיטן פעסיוו אינקאם, איך וויל אנהייבן צו האבן עפעס אינקאם אן מיינע צען פינגערס, אזוי ווי דער וואס האט געפרעגט האט געפרעגט, וויאזוי קען איך עס טון? טו מיר א טובה, גייד מיך אביסל, ווי איז דא א גוטע קאורס וואס איך קען נעמען? ווי איז דא עפעס א גוטע פראפערטי וואס איך האלט אז איך זאל אנהייבן צו קוקן אויף עס? ווער זענען די לענדערס וואס וואלטן מיך געבארגט געלט ווייל איך האב נישט קיין געלט מיט וואס אנצופאנגען? וויפיל געלט דארף איך יא האבן? ווי פארשאפט מען, וויאזוי קען איך פארשאפן די געלט וואס איך דארף יא האבן? פאנג אן צו טון אביסל דערין, און מיטן אייבערשטנ'ס הילף דו וועסט דיך עכט אריינלייגן דערין, און דו וועסט נישט אוועקלויפן פון יעדע קליינע שוועריגקייט וואס ס'קומט דיר אונטער, וועסטו מצליח זיין צום סוף. אבער דו זאלסט וויסן, כל השכר איז כשר, ס'גייט קודם זיין שווער, און דו דארפסט זיין פערסיסטענט און דארפסט זיין דיטערמענט אז איך גיי בעזר השם גיין עד הסוף און אזוי וועסטו בעזר השם מצליח זיין.